Hal ti gbaya ŋɔ pala ŋɔ, zom Naawuni zaŋ o bahi ka ti ku ŋme hali yiŋɔ pala zaa, ti gbala ayi ŋɔ di pala maa mali laɣis. Chuɣu ti mali ka ŋɔ n-nyɛ first time ka bɛ gbahiri niriba so chaŋ ni ni o ti pibi m-bɔ so chaŋ ni ni o ti su kom so chaŋ ni ni o ti niŋ ŋɔ. Man ni nya shem di ŋmanila din nyɛ gbaya maa di kuli bi zam ni yuŋ di leemi dabiɛm shee gba like a bi yɛn yuri mi gba ka a gari ni ka a zuɣu piri. Wulagi tum ni tum beri ka ziya n bori nim kpe heaven kaman how? Wulagi nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum n la two four seven kaman how? A buɣi ni ŋɔ program zuɣu kaman ha on KFTV, Abdul Baasir Kuechire m-mali li tiri a na ŋɔ maa. Yuŋ paaya ka buɣi ni ŋɔ kum yirila tiŋ na ka o bɔhi ni bɔ n-lu ni paɣa kpɛm n-faai siɣi zaŋ chaŋ bɛ kaali ka buɣi ni ŋɔ lahi kum yirigi tiŋ na ka o bɔhi ni bɔ n-lu ni Baaba Kisko mini o nyaaŋa wahala ka di shɛb yɛli ni di bahi yoli. It's about. Tamale Main Cemetery bee ti main gbala dini n nyɛ Zujuŋ these days video shɛli circulatira bibia ni kpɛ din ni n ti sibiri signages maa upon bee kama origin ni nyɛ shɛli ŋuna investigation na yɛn niŋmi ka di baŋ o ni bɔri binshɛɣu ka chaŋ ti sibiri li maa and before ka ti kpɛ into details a nyɛla new to this channel a ni tooi ku subscribe ka dihi bɛlli tiriti Eh, a yi nyɛla one of ninvuɣu shɛba ban yɛn nyari ti contents anytime ka ti drop li. So ti yi labina din ni, chɛli ka ti nyɛ di video ŋmaa ka labina ti nya ti ni yɛn gbaai li shɛm. Ŋun maa zuɣu ka ti nya o.
Alhaji Baba Kisco, Balani Marigina. N-ti a suba ŋɔ n-kul yiri la suba ayi, ka bɛ kɔɔli yɛli ma ni n nya nachimbil so ni kana ti safety dee sainbɔd, gbala ni sainbɔd, din zo n-kpaŋ maa ka n kana, domin m mini gbalbibi maa m mini ba n-tumda. So ni kana maa, n kana ti paagi Afa Musa. Afa Musa maa ŋuni n-nyɛ dee gbalbibi maa kpɛma, o mi ni dee m-bɔ gundaan wula na. So ka di mali ninkuri maa suhubiiya pam ka di nyɛla to bi paami suɣulo. Din tumdi dee din ni ka bi gbaag o ŋɔ maa, ka bi zaŋ o ti ti ka ti kana nti dee nti gbaai ti yɛn dee ti yɛn niŋ shɛm. Yɛla maa li ka ti boli dee ka bi kala ti kpɛma Abu Kahar o ni kana maa ka ti zaa zani zani mi kaman tɔ tumdi dee alikauli m-be ti mini ban daa gbaag o maa. eh, di nankpanzuo wula maa, bini yɛ ti shɛm maa ti gba ni niŋ lala n-ti ba, domin ninkura n-nyɛ ba, ni tɔ ni ti kpaai ŋmaan kabini maa ka di yi pɔhim zuɣu ka niriba nya, di pa shɛli niriba yi nya ban be ban be Ashuri ni lala bini maa, ban gba bin dee bi niŋ hankali. Ok eh, din kana shɛm m-bala, lala video maa ni ku yina shɛm m-bala, a yi nyɛli a understanding, di wuhirami ni Bɛn niŋ bee bɛn sɔɣi musulinima bee bɛn sɔɣi daadamanima ka zaŋ signage shɛŋa dalim gbala maa, din yɛn chɛ ka a kana ti tooi baŋ sokam yili ni be shɛli polo ka Naawuni yi saɣi ka so ku mali suhuchɛna hali ti nya o shɛm maa, a yi nya ka di ŋmani o bɔri binshɛɣu nyami, o sibila lala signages maa ni o chaŋ ti kɔhi. O ni chaŋ mi ti kɔhi o n-di dunia ka chaŋ like shɛba n-kpi n-doya because even laɣiri ni maa is the property of ŋun kpi maa maybe so daa kani ka bi sɔɣi ka bi bɔri ni o kana signage maa ka bɛ yɛn nya ka baŋ yaa zaɣila doo shee m-bɔla ka bɛ zani ni suhi aduwa ti o ka nyɛ n-tooi mali courage n-kpe gbali ni n-ti sib signboards nim maa n kabili niŋ kpalaŋ ni ni a chaŋ ti kɔhi because eh, n tiɛha man ni nyɛ dunia piligu niŋ hankali ni yɛn yuli ti nyɛ ti zaa ni yɛn bahindi shɛm n bi nyɛ bukaata shɛli nir ni yɛn bɔra kamani maybe ti tooi nyari ka niriba bukaata gbaari gbaya ni ka di nyɛla o yɛn dila tim bee binshɛɣu n bi nyɛ dunia yili bukaata shɛli bee ti shɛli din yɛn di ka di ʒiya ni di yɛn gbaai la gbala ni sign board. n hankali bi gbaari a mi ma chɛli tim lee n yɛli bɛ bumbo like din di yɛn ŋmani shɛli maa mi bi tiɛhi duniya di ti biɛni bɛn bi tiɛhi ni din tooi ku biɛni ka di nyɛla a yɛn dila tim ka di gbaari gbala ni signboard a fara ni ko a fara ni ko wuma a yɛn ŋma ʒi shɛli mi a bihi ata yɛ sogo ni o ko bia n ti saɣa ka di ʒiya gbala ni ka nyin yɛn kpɛ daadama ni n dooshɛ biɛɣu ni a gba ni siɛn dɔni shɛli A ʒu mini ka di nyɛ nyini n-doya ka ka yɛligu ka so ku kana ti sibiri a signage bɛ ni zaŋ binshɛɣu dalim maa gbali ni o zaŋ chaŋ ti kɔhi. Di pala a yiŋnim ka fara gbaai gba kaman a nyini ŋun doya ŋɔ, a yiŋnim ka fara gbaai ka bɛ kana ti sibigi a signage ni bɛ chaŋ ti kɔhi. Mari ŋuna, O, ban daa zaŋ na ti dalim ka di ti mi ba ka bɛ kana ti kpuɣi chaŋ ni bɛ ti kɔhi. So, like so, din ŋuna di ku ka din yɛn describe li shɛm pahi la zubu m-bala.

yes ti ni di tu shɛm n bala ti ni hisaab ni nyɛ shɛm n bala amaa a yi ti paai Naawuni nimaani ka a yɛn explain ti o din chɛ ka a chaŋ ti sibiri gbaya ni signboard maa ku zali zuɣu ʒiya yuun a shɛm Okay, so what are the preventive measures? measures? Preventive measures maa nyɛmi eh, wula ni wula ka ti ni tooi bo, so din ni so din ka di ni tooi bo, ka ŋɔ maa bi repeatira because a yi kana ti yuli Ti pun nyara ka niriba kpɛri gbala ni like n-ti kpuɣiri shɛba beni di tooi zooi mi bukaata so chaŋ ti piligiri binshɛɣu so chaŋ ti niŋdi ka naan che ŋun sibiri signages ŋɔ maa ŋun tatab ti tooi bela niɔŋ polo kaman bɛ daa tooi zooya ka bɛ sɔɣiri bɛ kpiimba ni salima ni binyɛra tɔ din daa kuli mali di tayiɣisi ka bɛ chaŋ ti gbiri gbala maa n-yihiri lala binyɛra maa. So a ni kana maa kpe ŋɔ ti niŋ ku kpaŋ ti maŋ zaa kahim piɛlli maa kɔŋko bo so din ku nyɛla a maa di zabiri a mi ka a chaŋ ti sibiri signages.
Bɔ maa zuɣu ka ti nyɛ
o.

Eh, Baaba Kisco mini o nyaangi zaa, a yi kana, a yi kana ti yuli Tamale, bɛ chɛndi The Face of Tamale gbala din daa chɛli bahi shɛm hali ka amaana diriba tooi kpɛri din ni kamani polo yɛltɔɣa ka shɛba tooi kpɛri din ni hali ka di pa nir, hali ka nanim shɛba gba daa tooi kpɛri gbala yɛltɔɣa ni. Eh, domin o mi ni ŋun malila o siliga, o bi kpɛri nimaani, ti niŋ yɛla bi tɛhir o, di yi ti niŋ ba n-sɔɣi nti teei ŋun dundoli ni, yes. laa n-daa ba ka a ku nya ka naa ka o ku ʒiendi gbala polo ka bɛ tahira ka o tahira, ka ya ni yi bi su tiŋgbani ni a gba bi su gba, Naawuni n-zaŋdi power ti a. So ti puhiri ba ba Kisco the face of Tamale gbala changeya o mini o team maa zaa bɛ me goma gilli Yes, ka di zaa n bala. Ti ni lahi suhiri shɛm di nyɛmi eh, laa gbala maa ni. This time like bibiɛhi maa ni zaŋli bee kama eh, biɛhigu mini eh, bini maa ni saɣim ti paai shɛm ka niriba bukaata kpalim gbaari gbala maa ka di nyɛla kama dabari biɛri, shiriku mini tima tima bee binshɛŋa dunia yɛla ka di kuli ʒɛya so yɛn kpɛla gbaya ni n-ti su kom so yɛn kpɛla gbaya ni n-ti bo ti laa so yɛn kpɛla gbaya ni n-ti niŋ ŋɔ this time di niŋ common pam di mi pam beni mi bɛ ku tooi niŋ li day time bɛ niŋdi li la yuŋ so man ni nya shɛm di ti nyɛla musulinsi ni din mali la di law ka di ʒɛya m bi ka che man logic bi zaya ni din kuli nyɛ gbala maa di tumi ni di sabigi di ku zimsi zaya laa kpirim Naawuni yi ku di yi ku zaya ni laa n-yɛli Naawuni a ni ku chɛ ka wuntaŋ haske neei di tiriti ba di wuhimi ni hali yuŋ street light ni tooi ku be gbala maa ni n-kuli neei ka di ka gbala maa ni always ka ma ka ka ma watchman nim beni ka watchman ni tooi ku zani ka yuli a mile ka nyari binshɛɣu kam Toori tu ni street lights nim ni niŋ gbala maa ni authorities so ka ti mi yɛn zaŋ li dalim n bi mi bi ti niŋ ka yɛli ni bee ka di nyɛ ashili zuɣu eh di zoomi ka meen din niŋ shɛli polo maa zuju n gbaya di bɛla eh eh Tamale South di bɛla Loya Haruna constituency but ti mali shɛŋa eh other constituencies eh di ŋmani la N ninni n neei politics ka n wumda, n na bi wum ka politician yɛli gbala yɛltɔɣa. The welfare o ni yɛn niŋ shɛm ka gbala kamaa ka di gba zaa like ŋɔ maa bi gba n di tu ni bi yina n ti niŋ li titi. Hali ti gbala ŋɔ pala ŋɔ zom zom Naawuni zaŋ o bahi ka ti ku ŋme haali yiŋɔ yiŋɔ pala zaa ti gbala ayi ŋɔ di pala maa m mali laɣis. Daa ku zahimi soyi ku kpi yi yiŋ yinim yɛn nyɔ kuli ka di ʒiya kuli maa ni kuli n gbaai ya ka di ʒiya tɔ ko suri gbaai la yi zaa maa domi a yi chani gbaya maa n kuna shee a su kom a ni ku yɛn puɣi di ŋmanila small boys ŋɔ yiya ŋɔ palli ni daa na bi mali kumbuŋ nim ni daa na ku niŋ shɛm a ku chaŋ gbaya ni kura di ŋmanila kumbuŋ ka a chaŋ So authorities di tu ni bi yuli gbala maa ka bi bo welfare shɛli tili n niŋ like kamaa Baba Kisco ni kaa ti niŋdi bin shɛŋa ŋɔ zaa naan luɣu like di dii nyɛ gomnanti n yɛn niŋ ŋɔ di di naai a gomnanti ŋun mila like shɛli ka n yɛli ŋɔ ka o mila o mi tila yihibu na ti kpiribila n nyɛ o ti yihibu shee na maa ŋɔ a bi mi di yɛla ti puhiya ka paɣaba maandi ashibiti nima bɛ di lahi niŋ very important Ninsal mini o Duuma daalikauli ni yɛn pali ka o chaŋ ti dɔni shɛli din ŋmanila di ni nyɛ kpibu yɛtɔɣa maa. Eeh, man na ʒi nya ka politicians, MP nim bee bini ka di like di ku be so mind ni ka maa yaa o o ni niŋ ŋɔ o ni mali lala graveyard bee gbala maa gba ka di di be in a good shape. A ti ku yɛn nya ka gobnanti kpaŋ o maŋ m mali gballi yili yini n kpi. din be yoma kamani Ebony ni daa kpi di financing maa pam gomnanti n daa niŋli hali niŋ hydraulic nim niŋ o gballi ni ka di deeli shee ni binyera but public place maa ŋuna ehe so na ʒin yeli di yetɔɣa eh but death certificate maa ŋuna bini deeri din liɣiri maa bɛ bi tamdi di yela yaɣa ka maa ku kpi o kpi bee Death certificate maa maa bi bi tamdi di yɛla so yi kuli ti ka i chaŋ ni i ti bo doo shee too bee ha ni i chaŋ ti deei death certificate bi population census maa di yɛla n bɛba and death certificate maa di bi deeri free din chɛ ka bi kpaŋsiri li maa. Eh, so eh, authorities ti gba ni mali shɛli ni ti suggest n bala eh, ti puhiri ka paɣiri Baaba Kisco mini o team maa zaa bɛ tum tuma pam Naawuni mi o yɛn yɔba sam shɛli eh, di tu ni yi gba zaŋ yi nini yuli gbala maa di ku tu ni di niŋ street lights niŋ tin ko n ya leei n shɔɣu ti mali because ka ŋɔ n nyɛ first time ka bɛ gbahiri niriba so chaŋ ni ni o ti pibi m bo so chaŋ ni ni o ti su kom so chaŋ ni ni o ti niŋ ŋɔ and man ni nyɛ shɛm di ŋmaya din nyɛ gbaya maa di kuli bi zaŋm ni yuŋ di di di di leemi dabiɛm shee gba like ka so yɛn zaŋ soli maa kuwa vu ka a ti a yi kana mindset maa ninsala a bi yɛn yurimi gba ka a gari ni ka a zuɣu piri Tumdi di alikauli m-be ti mini ban daa gbaag o maa di naŋkpanzoo wula maa bɛ yɛl ti shɛm maa ti gba ni niŋ lala n-ti ba domin niŋkura n-nyɛ ba ni tɔ ni ti kpaai ŋmaai kabini maa ka ti yi pɔhim zuɣu ka niriba nya Di pa shɛli ni di bi yi nya ban be ban be Ashuri ni lala bini maa, ban gba bin dee bi niŋ hankali. Bala maa gba yi ku ne ka, ka lala binyara maa, watchman nim maa, ka di bi tiri ba gba wahala ni di ʒiya ni so ti tum barina na, ka di naan gbaag o ka ŋmaar o bahiri na eh, social media, because a yi kana ti yuli eh, yɛtɔɣa shɛli m-beni, bi gbaag o ka ŋmaai bahi na bee bini maa, ka kpaŋmaŋ di nyɛli gba, ti bi yuuni di negative bee di positive part. because di negative part maa tooi nyɛmi kaman bɛ ni ŋmaag o baana maa di ni chani pɔhim zuɣu maa di saɣindi tiŋgbani maa yoli tamali n-ŋɔ niŋ mi tamali n-ŋɔ niŋ mi so ti di ka o ʒiya bɔri ni di ʒiya yaa ka o wachi maa kpaŋ o maa o gbaagi o ka bɛ ŋmaag o baana a ni nyami ka di ti zoogi tamali n-ŋɔ beni pam tamali n-ŋɔ beni pam ɛɛh so bɛ prevent mi li ka lala binyara dii bi tooi niŋdi tigbala maa ni N taha kaman How program zuɣu Abdulbasit Kwechere m-bɔŋɔ. Siba Hadi n-nyɛ cameraman, Yusif Abu Tursong producer. Ka n yaa yaa teemi ka a subscribe a yi nyɛla new to this channel di yɛn chɛ ka a tooi nyari ti content anytime ti yi dropi. Peace out. Wulagi tum ni tum beri ka zia n bori nim ti heaven. Kaman how? Wulagi nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum n la 247. Kaman.